Bon, bonochi, bonochi, bon bini den Positive Media Curaçao, bon bini atrobe un bia mas nos ta e atrobe den nos programa Let's Talk, e programa ku ta hasiendo un tiki mas sabí ku ayera, nos ta e nos ta e atrobe ku nos nos sendenan di Instagram, Facebook i tambe YouTube i awe nos ta ei pa nos papia derover kiko a pasa ku e page. E original page di Positive Media Curaçao. Nos ta ei. Nos ta nere bisa un tiki kibra ke tu bai pasobra bo tin un kuminsá helemal di nobo. Bo tin un kuminsá ku un trayekto kompletamente di nobo. Manera bo sa ta mira nos ta bese ta drechando sierto kosnan ke tu bai. I nos ta ei. I awe nos ta ei para ke tu riba e dos pagenan, e. fake y tambe e original. Manera mi ta bisa siman pasa, ya a caba ta bay haci, si, ta haci un siman, siman pasa nos page original, a mi mustra bos nan, nos page original a wordo di hack.

Anto e page nobo ei nos no por bin live nos no por bin live ainda pasobra nos tin cu yega nos reach di shen hende pa asina nos por cuminsa back cu nos programanan live manera bosa mes por ta mira nos programanan ta wordo di edit i nan ta wordu butá direct riba e page comisar nos no por bin live anto esei ta buta cu nos transmision ta transmision adaptá cu asina te ora cu nos yega nos cantidad di hende bek atrobe i awe nos a para ke tu. Riba Positive Media Real anto e Positive Media Fake. Anto awe nos ta bay para ketu eynan pa asina ya por tur hende por mira e diferensha entre e real anto cu e fake. No. Nos ta bay para ketu tambe Pa asina ya tur hende por follow e e Facebook nobo ku ya tur hende sa. Esaki ta e e e page ku a wordu dehack pa asina i nos nos ta skibi el tambe pa hendenan por komprondé. El a wordu dehack. No ta e e page. Esey tabata e page di Positive Media. Anto el a wordu dehack. Esey ta nifica cu di sua dame un rato so vos a mi ke splica bos nan con Sí. Nos ta bezig dat hinke konan. Nos ta, nos ta live. Sí. Um, nos kera mustra bos nan e page ku a wordo di hack. Anto um, pa asini

I mi ke mustra bosnan ku ku esei, esaki ta e page ku tabata ta e page original, nan ta bisa original di Positive Media, pero lamentablemente el a wòrdu dihack, anto e dihack ku el a wòrdu ei, bosabi mes ta mir'é, e tin e kos di blocker, maga tur e kosnan aki. Mi ta pidi bosnan, tur mi followersnan, tur ku a follow e page aki, report e page aki, unfollower e, anto pa asina e wòrdu bashá abou. Esei ta nifiká ku e page aki no ta di nos mas. E no ta di nos mas, el a wòrdu dihack. Anto e ta un page nos ta bisa fake, anto ech mi ke tur mi followersnan bini riba e page no bo pa asina nos por bini live back pasobra mi sa ku hopi hende ta verwacht nos bini live. I Mi ta mustra bosnan, manera mustra bosnan, esaki ta e page cu a wordo dehack. Anto esey ta nifica cu e page aki nos no ta huzande mas. Unfollower mesora. Bo, y mi ki mustra bosnan e page nobo di Positive Media cu tin otro nomber, of e tin e meu nomber, pero solamente el a bira otro cos, no ta cuerda bo sa a mira blocker cu kico cu torna esainan, esaki no tin blocker, esaki a bira otro nomber y el a cambia bira otro cos y mi ke pa bos nan wak, e wak cu mi por drechele, dreche nechi pa bos nan por wak e. Sí, mi ta kere e ta esun ku mi por mustra bo stain esí, pa asina ya tur hende por mira e original. Kua ta e page? Esaki ta e page original ku ke dis sí, esaki ta e page. Sí, er, awor, awor te cambié. Sí, esa aquí está el page original. Cu está el page nuevo. El page cu mostró vos ahí den pura. Esa aquí está el page original. Cu Mi ke ker a mustra, si, mi ker a mustra bo snahe èg manera e mester ta. Si, esaki ta e page original ku e tin otro modèl. Esaki ta e page original, anto kiko bo por wak den e page aki? E page aki tin un estrella. Estrella cu bosan ta mira aki, esaki ta e page original. Esaki ta esun nobo cu a wordo traha y e tin otro cos, e no ta Blogger mas, el a bira News and Media Website. Esey ta nifica cu e no ta un Blogger mas, awo el a bira mas un media. P'esei m'a bini live awe, òf mas mihó, pa e hendenan por mira e diferensha entre e e fake òf esun ku a wòrdu dihack, e page ku a wòrdu dihack. Anto ku ya bosnan por mira tambe ku no ta esun di nos mas. y bosa mes por mira e tin estrella, mustra bosanan tambe den pura tin estrella anto e ta bisa come back soon, e significa cu estrella aki bosanan ki bosanan tin cu bosa mes ta paga tin riba dje anto e tin skibi back coming back soon por misa nos lo bin back pronto, mi ta pidi tur mi followers nan tur mi hendenan cu semper a. Kere den Positive Media ku ègt mi ta pidi bosan di kurason bin na e page nobo pasobra nos mester di bosnan bèk. Mi ta sinti bosnan falta, mi ta sinti falta di bin bèk live. Anto esei ta tur e problema ku nos tin awor aki ta p'esei. Nos no por bin life manera mester ta, manera nos ta bosnan e estrella, ki nos ta bosnan tambe e estrella di e e page ku esaki ta estrella, como sa ora boso a mira e estrella esaki ta e original, nos ta bosnan e, esei ta e e page original awor ki pa estrella ke tin. Bon, anto si bosnan no por am hañele, bosnan por tuma kontakto ku nos, anto nos lo sòru pa nos manda e link pa bo, anto nos ta traha ku Telegram. Nos no ta traha ku Whatsapp i. E intro nobo tambe tambe a cambia. Mi kier mustra bo esnan den pura cu no ta esun cu bosnan conoce. Esey tambe a cambia. Awor aki tin e intro. Mester bisa un intro basta nobo cu linknan nobo. Mi awor a cumi por bute pa bosnan mira. Mi kier mustra bosnan e pasobra echt. Mi ke bin bek live. Mi ke bin bek live mi ke mi ke tin contacto cu bosnan bek anto mi ta pidi bosnan carecidamente mesun cos cu nos ta support nos nos hendenan nos mi ke echt mi ta mustra bosnan e intro nobo tambe comenzá esaki ta e intro nobo e. Nos ta pará pa nos no ta pará mas pa nos a keda ku tukos mesun kos pero nos a kambia bai totalmente na un sistema un entro nobo nos ta pará pa manera di bisa mi ta laga bai kompleto nos ta pará pa nos mi ke follower riba facebook tambe i nos ta pará. Pa kosnan positivo, pa kosnan di notisia, kosnan ku manera awor e ki nèt tin e horkan Helena, nos lo sa kustumá ku positivmente ta bin life a pasa e kos ei. Pero ya, lamentabelmente nos no por bini mas. I nos tin un Gmail nobo tambe, nos no ta traha ku Lookout Look mas, nos ta traha ku Gmail. Esaki ta e gmail di Positive Media Curaçao, bosan por manda kico ta bosan propaganda, bosan cosnan positivo, y manera nos slogan ta bira awor In the way of positive things and news. Comenzá nos a cambia nos slogan por completo pa asina bosan mes por mira ainda tin mas cos pa bay bini, nos ke buta manera bosan ta mira e boton, ay, no buta aki asina. E pretu einanan ku Santa Mira Bashi, einan tur e logonan ta bai sali. Nos ta trahando riba dje manera ku Santa Mira esun e ku e tempu tambe a bin bèk. Ègt mi ta pidi bonan di kurason, mi sa ku tin hende ta kere den Positive Media, mi sa ku hopi hende no sa mes ku Positive Media a wòrdu di hèk i Mi ta pidi bosnan like e pe y like e video aki, share e pa tur hende pa oñ'é. Laga nos ban duna sosten na un hende local cu ta haci propaganda pa Corsou. E e cos cu mi tabata haci riba Positive Media esun prome page, hopi hende a gusta e cos cu mi ta bin cu cuminda, cu tur e cosnan enemy, cu tur e cosnan. Noticia hasi bosa mas sabi cu ayera echt mi ke pa bosnan pidi bosnan di curason mi tin hopi gana di bin back live pero mi tin cu yega shen follower anto ora mi yega shen follower mi por bin back live tur programa por bin back live nos por papia manera nos semper nos por a papia manera antes komuniká, hasi kosnan ku nos tin ku hasi. Bon, e video ke awe no ta hopi largu, pero mi ta kier a mustra bosnan kiko ta pasando i buta bosnan na altura tambe kiko ta pasando. Paso, mende mi ta bisa bosnan, mi ta kere den Positive Media e kos aki ta un don ku Todopoderoso a duna aiba mi hasi, mi a kuminsá na Radio di radio bira pos di bira media di media asina mi keda grese te ku mi a yega te kaminda ku mi ta i mi ta masha agradesido mes mi danki na tur tur hende ku a kere den positive media thank you for every people that believe in positive media like the new page i grasia pa todo el mundo ke apseto positive media Curaçao

Nos ke bin bek life paso nos tin hopi plan riba mesa anto sin bosnan nos no por bini bek. Bon danki pa wak e video aki mi ta spera hopi hende lo like e video aki share i soport un un yu i Kòrsou ku ta kere den su Kòrsou ku ta kere den media ku tin kosnan positivo ta sosode i mesun kos ku nos ta Support mi ta mi tin hopi colega di media mi ta support nan tur mesun cos cu nos ta bisa ami ta un hende cu mi ta kere den unidad y ami positive media mi tabata like tur media tur hende cu tabata local mi tabata like nan comisar hasta mi ta bisa flat ma pasa video di cosi Ora ku tabata tin e wèlga di e dòkternan, Komisar, ami ta kere den unidat. Mi no ta kere den bu'an, abo ta mas mihó ku mi. Ami tabata traha, ora ku Tele Curaçao tin kos, mi ta traha kuné. Ègt mi tabata kere den e kos ei. P'esei mi ke bin bèk pa mi por bolé sigui hasi e trabou ku mi tabata hasi, anto mi tabata hasia ku hopi amor, ku hopi hopi amor, pa asina ei. por no bende Kòrsou i tambe pasa propagandanan di hende bisou. Hopi hende keda den nos den propaganda ku asta na manda propaganda pa nos por pasa nan. Esei tambe mi ta hopi agradesido di tur tur tur hendenan ku a ku a fòlo e page anterior ku a wòrdu di hèk. Anto awor aki mi ta pidi pa tur hende muda bini akinan. E page menen mustra bosan e tin un estrella, e tin un strella den dje estrella ei nos ta na midis nos put'e den pantaya pa bosan mira cu estrella ta e page nobo di Positive Media cu ta e estrella di nos a bisa nos a cambi'e buta Estrella cu ta bisa cu nos ta e original. Bon, mi ta spera cu mi por haya mi hendenan bek, mi hendenan cu a kere den Positive Media, y tambe tur hendenan cu ta riba Instagram tambe por follow e page. Y riba Instagram si bo ta haya e link pa bo por subi riba direct den e e e den e page nobo. Como sa si bo tin e Instagram di. Positive Media di like bo daña e link no bo sigur sigur di riba nan bon hende nan tambe riba YouTube tambe mesun kos mi ta spera bosnan por soport e page back bon danki pa mira nos danki pa share danki pa like na tur mi hende nan mas riye nos bin back mas tantu programa nos tin pa ofrece pa bosnan. Nos programanan di El Mundo Desde El Aire, documentario, cosnan di Corsou manera VVRP ta informa, Let's Talk, cumindanan cu lugarnan djafo ta come, Enemy, noticia Dayways, CNN tur, Weather Channel tambe tur lo bin bek, basta cu bo stan. Follow follow of like e page di Positive Media Nobo like e en blog kere den un un hende ku ta kere den kos positivo bon por ser nos talk show nan por ta un tiki ticklish ku bo no mester ta di akuerdo pero ech mi ke pa bo sna like nos page Nobo. Bon, pasa un feliz anochi take care nos ta mira otro bek atrobe mas pronto cu ta posibel y please mi ta pisi di bosan like e page no bo followers follow e anto esun otro unlike unfollow e unlike e tambe y tambe report e mesora bon pasa un feliz anochi take care nos ta mira otro bek mas pronto cu ta posibel den nomber di Dios. E so positive media tei pa keda, manera e slogan ta bisa, In the way of positive things and news. Pasa un felis anochi ku bosnan richin San Ignacio, nos ta mira otro bek pronto, so nosnan ta bisa nos ta tarda pero pronto nos lo mira otro bek atrobe. Pasa un felis anochi, take care nos ta mira otro pronto bek den Positive Media Curaçao. Take care.